Roj baş. Ji rojek bi mij û dûman û bi şilî û bi baran roja we xweş, roja we geş, roja we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan bi deng û rengê xwe bi nûçeyên nûjen dîsa li hember we me. Dîrok bîst û çar berfambar roj yekşem saet şeşê sibehê. Em dest bi nûçeyên xwe bikin bê vê heftê li cîhanê çi qewimiye. Serê nava nûçeya me ya pêş di sid û sîhî zêdetir in nivîs û sî û du nivîskar. Dengê ciwanan, rengê ciwanan, destê ciwanan gotiye Nuhevmedya. Nuhev îsal bi sî û du pênûsên ciwan û rengîn di qadên cûda de xwe gîhand raya giştî. Em hêvî û bawer dikin ku di sala du hezar û bîst û çar an de jî em ê bi zimanê kurdî bi nêzîkbûneke nûjen û ciwanî di xizmeta we de bin. Ger hûn naxwazin di bandora dezanformasyonê de bin me bişopînin. Em bi hêviya tormezinkirinê ji hemû nivîskarên ciwan re spasiya xwe dikin. Yek ji wan nivîskaran jî ez bi xwe me û ji vê yekê gelek kêfxweşim. Nuhev Medya hêzek ji hêza pênûsa min e û ji vê hêzê jî piştrast im. Em derbasî nûçeya pêş dibin. Di vê nûçeyê de hatiye gotin ku Venezuela û Guyanayê ji bo herema Eskuboyê ji bo petrolê li hev kirin. Venezuela û Guyanayê ji bo herema Eskuboyê ku tije petrol e li hev kirin ku hêza bi kar neynin. Venezuela û Guyanayê ji bo herema Escuboyê ku tije petrol e li hev kirin ku hêzê bi kar neynin ji bo çareserkirina rageşiya li herema Nakokbar. Serokdevletê Venezuelayê Nicolas Maduro û Serokkomarê Guyanayê Irfan Alî hatin cem hev li giravên Saint Vincent û Grenadinan ku li Karayîpan e. Ev nêzîkê mehekê ye. Venezuela li ser petrol û jêdarkê Guyanayê doza heqê xwe dikir û pêvajo ber bi şêrê hêzê ve diçû lê baş e ku weke camê ra bê şer û pevçûn nev kirine. Belê, nûçeya me ya pêş dibêje ku baştirînên sala du hezar û bîst û siseyan ên nû hevê. Nû hev medya ku nûtirîn û civantirîn medyaya kurdî ye. Baştirînên kurd ên sala du hezar û bîst û siseyan ragehand. Di çerçoveya xebat û lêkolînan de Nuhev lijneyeka navxweyî ava kir û di encama çavdêriyan de başterînên Kurd ên sala du hezar û bîst û siseyan eşkere kir. Navê yekem Gulîstan Kavak e. Gulîstan Kavak li ser nezanbûyîna nivîs û xwendinê du pirtûk nivîsandiye. Û di van pirtûkê xwe de jî balê dikişîne bi piranî ser dîsleksiyê jî. Ji ber vê xizmeta xwe jî xelata dîsleksiyê ya sala du hezar û bîst û seyan ew stend. Prens Carl Philippe ku ew bi xwe jî dîsleksî ye, Ev diyariya bi destê xwe diyarî wê kiribû. Yani tiştê ku ez derheqê vê mijarê de zanim. Ne xelet bim, rast im. Navnişa me bi navê Yahya Lezgîn Çalî didome. Ew jî karpekhênerek ciwan û li gor ciwaniya xwe jî gelek xebat û xizmetê pêşketî kiriye. Navê sêyem Dîlan Yeşîlgöz e. Ew ji siyasetmedara Kurd û jin e. Jin destê xwe bavêjin kîjan qadê bi hêza xwe tim serkevtiyê dibin û ez li ser navê hemî jinan serfiraz im bi rastî. Belê, di navnîşana me de di rêzê de navê Bextiyar Elî heye ku ew jî nivîskarek gelek hêja û bi qedir e. Bi eslê xwe ji Iraqê ye û anha jiyana xwe li dervê welat didomîne ne xelet bim. Min wê rojê pirtûkawiya bi navê Apê min Cemşîd Xan ku her tim bê ew li ber xwe dibir navê wê ye ev, min ew stem û ji bo xwendinê xiste rêzê. Dema min xwend ez ê şîroveyê xwe jî bi kêf xweşî bi we re parve bikim. Belê, navê pêş navê jineke kurd e dîsa. Bera serkeftiyên me yê mêr dilê xwe negirin ji kerema xwe. Lê ez dema serkeftinên jinên kurd dixwînim piçek zêdetir kêfxweş û serfiraz dibim. Pervîn Çakar, ku em jê re dibêjine sopranoya kurdan. Ez bi xwe dengê wê gelekî diecibînim. Bi piranî destpêka rojê de lê guhdarî dikim ku bi dengê wê werim serişê xwe. Berê serkeftiyên me yên mêr hêrs bibin ez derbasî navê pêş bibim. Di rêzê de navê Mehmûd Berazî heye. Bi rastî ger navê wî li vir kêm ba, wê ji bo navnîşê kêmasiyek mezin ba. Yanî îsal di kada strana de bi piranî stranê Mehmûd Berazî li ber guf û dilê me bû. Bi hêviya serkeftinê zêdetirîn dibêjim û li vir vê nûçeya bi Mehmûd Berazî bi dawî dikim. Belê, nûçeya me ya pêş dibêje ku di hemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê tê lidarxistin. Piştî çar salan yekem car li Amedê di hemîn pêşengeha pirtûkan tê lidarxistin, li navenda Kongre û Pêşengeha na Mezopotamyayê. Pêşengeh bi beşdariya teqrîbî du sit weşanxan û sê sit nivîskaran di nav şazdeh û bîst û çarê mehê de pêk tê ku bi tevahî neh roj didome. Pêşengeh dê neh rojan dewam bike ku di dawiya pêşengehê de bi tevahî dê beşdariya nêzîkî sed û bîst weşanxane û du sed û pêncî nivîskaran biqede ku ji wan bîst û heft weşanxaneyên Kurdî ne. Bi temamiya neh rojan de teqrîbî dê bi sed panel, hevpeyvîn, semîner û çalakiyên dîtir biqede. Ez bi xwe jî çûm wir û min gelek nivîskarên hêja nas kir. Gel wextik demek pir bi qîmet bû ji bo min. Yani bi taybet ez dikarim bêjime ku nivîskar Recep Dildar, mamoste Seyda Goyan, Îsmaîl Beşîkçî, Ev hemî li wir bûn û ez bi wan re axivîm. Bi rastî bi dilnizmiya xwe, bi rûkeniya xwe dilê me hîn xweştir kirin. Ya em Kurd bi rastî jî dema dicivin hev, digiyên hev an jî hev dibînin ez pir kêfxweş dibim. Yan ji vê yekê gelekî dilxweş û kêfxweş dibim. Min gelek pirtûk jî stend. Risqê zarokê min ê çê nebûyî, min hemî da pirtûka. Ha henek li hêlekê ji xwe mîrasa min a herî bi qîmet wê pirtûk bin ji bo pêşerojê. Belê derbasî nûçeya rêzê dibim. Nûçeya me ya rêzê dibêje ku bernameya nû ya nû hevê bêje bi beşa xwe ya yekem biwere ye. Nûçeya me dibêje ku bernameya nû ya Nûhevê bêje bi beşa xwe ya yekem bi we re ye. Nûhev dest bi bernameyek nûjen kir. Di vê bernameyê de Seydayê me heye ku kesek wî bi rû nabîne lê bi deng seh dike. Du mirovên ku yek jin û yek mêr ku di kar û xebatê xwe de pêşketî dibin mêvan û behsa xebat û meslekên xwe û jiyana xwe dikin. Gotûbêjek xweş derdikeve holê. Heta nû hev ji bo vê bernameyê hevokek amade kiriye ku pir bi xweşiya min diçe. Dixwazim vê jî bi we re parve bikim. Dibêje ku bêje gotûbêje. Seyda dipirse mêvan dibêje. Bila tu kes nebêje. Kurd nikare karên cûda bi zimanê xwe bibêje. Helbet dest û zimanê me di her karî dirêj e. Bi ya min hevokek pir xweş e. Gelek wate dare jî. Derbasî nûçeya pêş dibim. Ev nûçe di derheqê Ajalek Şêrîn de ye. Serenava nûçeyê Derbarê kîvroşkan de em çi dizanin? Li xwezayê ev ajal di nav axê de cîh vedikin, qulikan li binê erdê vedikin, rojan di binê erdê de ne. Dema tarî derdikeve, Dema tarî dadikeve ew ji qulikên xwe derdikevin û derin çêrê. Ev ajal bi şevê jî aktîf in. Derdora wan tim gîha, qirş û dar in. Li derên wisa jiyana xwe didomînin. Ez ji kîvroşkan gelekî hez dikim bi rastî. Dema zarok bûm kîvroşkê birayê min jî hebû. Em li berê dema zarok bûm li xaniyê erdê dibêjin yanî xaniyê me bi baxçe bû. Em havîna wer li wî baxçê xwe radiketin. Yê min ji hêla Xwedê va yanî ji roja ku Xwedê min daye. Guhê min ê rastê de perçak biçûk ji hêla jorê kêm e û yê çepê de jî perçak biçûk zêde ye. Min tim meraq dikir gelo min digot ev çima wilo ye. Rojekê birayê min got te di hewşê de di xewre çûbû. Rojekê birayê min ji min re got te di hewşê de di xewre çûbû. Û kîvroşkên me jî hemî li dora min civiyan e. Li gor gotina birê min wê demê kîvroşkek def guhê min kiriye û tema wî neecibandiye û ew perçeyê ku ji guhê min qetandiye avêtiye dema avêtiye jî ketiye ser guhê min ê din û lê zêde bûye. Û ez bi xwe jî min bawerî bi vê çîrokê dihanî mixabin heya çend sala jî. Em bixwest ez vê bîranîna xwe parve bikim. Belê, pê çîroka xwe derbasî nûçeya pêş dibim. Dibêje ku dirêjtirîn şeva salê şeva Yelda yê. Li gorî salnameya mîladî bîst û yekê meha berfanbarê şeva Yeldayê ye. Dirêjtirîn şeva salê di vê tarîxê de ye ku di vê tarîxê de rojvager çêdibe. Şeva Yeldayê ji bo kurdan şeveke pîroz e ku berê kurdan ev roj weke cejnekê pîroz dikirin. Şeva Yeldayê şeva bîst û yekem a meha berfan barê ye. Ji bo vê şevê rojveger an jî xorveger jî tê gotin. Di vê şevê de roj tûra xwe li dor dinyayê bi temamî diavêje û li xwe vedigere. Şeva Yeldayê di nav şevên salê de dirêjtirîn şev e. Di şeva Yeldayê de li welatê Kurdan dirêjiya vê şevê çardeh saet in. Her weha bi vê şevê payîz bi dawî dibe û zivistan dest pê dike. Mi bi xwe tu carî şahidî pîrozbahiya şeva Yeldayê nebûye. Lê dayika min behs dikir digot hemî gundî di civiyan mala mezinê malbatêkî be li wir xwarin û fêkiyê cûr bi cûr dihate amadekirin. Dengbêj kilam li ser kilama digotin. Yani da ku bi vî awayî ew şeva dirêj bi dawî dikirin. Xwezî çandê me yê bi vî rengî li her malê kurt bidome û neyê ji bîr kirin. Ez bi xwe gelekî bi ji çandê wilo kevnar hez dikim û dixwazim bidim jiyîn jî yanî berdewam kirin. Belê derbasî nûçeya pêş dibim. Em dikarin bêjin bi gelamperî Ji bo jina ye lê mêr jî dikarin paya xwe jê bigirin. Serenavka nûçeyê, baldariya çerm û rûyî bi rêya dermanan, ji destpêka mirovahiyê heta niha lênerîna çermî di împaratoriyên ciyawaz de ji aliyê gelek împaratorîçeyan hatiye bikaranîn. Ji Misrê bigire heta Yewnanê jinên împaratoran her tim bi derman û îlacên cûr bi cûr hewldana xweşikbûn û parastina laşê xwe kirin. Ji Misrê bigire heta Yewnanê jinên împaratoran her tim bi derman û îlacên cûr bi cûr hewldana xweşikbûn û parastina laşê xwe kirine. Daneyên herî kevn ên derheqê lênerîna çermî de digihêje beriya zayînê salên sê hezaran. Li gor çavkaniyên medîkala Misra kevn di paşerojê de jî mirovan bala xwe dida lênerîna çermê xwe. Di vî wextî de bi taybetî di nava kesên di maqambilind de zêdetir ji bo qisûrên çerm ev rêbaz dihatin bikaranîn. Derheqê vê mijarê de ez dixwazim vê bêjim çi jin çi mêr divê mirov tim li xwe binêre û li xwe miqate be. Lê divê em pêşî ji xwe hez bikin û pêşî qîmetê bidine xwe. Yani nedin fikrê derdora xwe li gor fikr û derdorê em tu tiştekî nekin. Em pêşî ji xwe dest pê bikin, ji xwe hez pê bikin. Xwe razî bikin, ne derdora xwe. Ji bo xwe li xwe binêrin, ji bo xwe li xwe miqate bin, xwe bixemilînin û her wekî din. Hûn çi dikin, pêşî ji bo xwe bikin. Belê, serenavka vê nûçeya me dibêje ku Dîwana Edaletê ya Ewropayê biryar da ku berpirsyariya sazkirina pêşbirkan ne di destê UEFA û FIFA'yê de ye. Dîwana Edaletê ya Ewropayê biryar da ku saziya organîzekirina pêşbirkan futbolê ne di bin yekdestdariya UEFA û FIFA'yê de ye. Ji ber vê yekê tu astengî li pêşiya damezrandina qanûnî ya Lîga Super a Ewropayê tune. Ji aliyê din ve dadgehê biryar da ku UEFA û FIFA jî desthildariya xwe îstismar kirine. Derheqê vê mijarê de ez nikarim tu şîrove bikim çimkî di derheqê vê mijarê yanî futbolê de tu fikr û zanebûna min tune ji bilî gogê yanî bes ez zanim bi gogê tê lîskan lîstin ev lîstik ew qas wekî din tiştekî nizanim. Derbasî nûçeya pêş bibim dibêje ku fîl jî wekî însanan navan li hev dikin. Lêkolînvanên ku dengên kesane taybetî nas dikin keşf kirin ku kesên ku bangan dikin û yên ku bang li wan tê kirin yekta ne. Bi analîzkirina van dengan, takekesî, zanyar taybetmendiyên akustîk yên taybetî yên van bangan pîvandin û ceribandin ku gelo nasnameya kesê ku bang jê re tê kirin dikare ji banga ku hatî kirin were pêşbînîkirin. Lêkolîn Wanê sed û çardeh kesên yekta ku bi giştî bang dikin û sed û nozdeh kesên bêhempa yên ku bang li wan hatine kirin keşf kirin. Dema ku bangên bi taybetî ji hevdeh fîlan re hatine tomarkirin hewil hat dayîn ku were dîtin ka ev fîl çawa bertekê nîşan didin. Dema min ev nûçe xwend. Fikreke wilo di hişê min de çêbû. Gelo ger fîl kurd bûna e, wê navê çawa li hev bikiran ez min li wê fikirî. Navê ya jin wê teqez Siltanî ba û yê mêr Beşîro û her wekî din navên bi vî rengî. Neyse em ciddiyeta xwe xera nekin derbasî nûçeya pêş û ya dawî bibin. Dibêje ku zanyar dixwazin mekîneyeke çê bikin ku roja mirina însanan bizanibe. Gelo tiştek wilo mimkûn e? Yanî dibe ku ji Xwedê pê ve. Tu kes yan jî tu tişt wextê mirina însan bizanibe? Ez ne bawer im lê e, ger tiştek wilo e, bi vî rengî bê dîtin jî yanî wê çiqa ji bo Baş bûn yan jî pêşketina însana be nizanim ew jî mijareke din e. Yani li gor nerîna min înşala tişteke bi vî rengî neyê keşif kirin. Ez e, rast nabînim. Belê, bernameya me li vir qediya e, ger qusûrek min, şaşîk min, xeletiyek min çêbû be biborin û Rexne, şîro ve, çi be hûn dikarin ji min re birê bikin û binivîsîn ez ê ji vê yekê gelekî kêfxweş jî bibim. Cara din ji bo beşa yekem çend heval gotin ku bi awakî cidî pêşkêş bikî ne çêtir e. Yanî bê şîrove û fikrê xwe raste rast xebera bixwîne. Hinek jî bi awa wişk yan bi rengê min xweş dîtin û gotin em bi vî rengî dixwazin bidomînî. Yanî ez dixwazim fikr û ramanên we çi be hûn bi min re parve bikin da ku ez jî li gor wê tev bigerim. Bimînin di xweşiyê de roja we xweş û roja we geş û roja we bi xêr be. Or be.